hawi dang miphun dang he kan bawm lai i ralhrang kan thianh lai te kha an nin an dirpi mi cu si e mah ruang khan atu hi hmun khat te ah kan kal ri khawh lo nak cu si e sihmanhsehlaw kan i tit mi a khat ko ca ah hin hmai lei ah cun hmun khat te kan kal kho ti ko lai timi he ruahchannak ngan pi ka ngei ti zong kha hi ka hmun hin van langhter chih ka van duh em ka zawn uh, assistant pi kan doh mi ca hin uh, atu ma assistant pi anunnak ding ca hin ralhrang nih hin biatak te khan uh, avan col cang ve in an theih bantukin uh, tu kum uh, kum dongh lai hna kan cun uh, election tuah ding kha tim tuah nak kha avan ngai emah tim tuah nak a ngai mi zong ah khan uh, nai te ah khan uh, ka zawn ne min ong hlain zong ne van chim kau kha e minung percent pe zet ne mi an thlak lawng ah mah election pi he uh, tuah khawh lai timi a um lo tiah election law a um mah ruangah cun ma phit phit ong a si si khawh nak pon election he ka tuak lai te kha amah min ong hlain zong nih a van chimmi ka si e chwe bantuk cun kan ni zong nih mah a system pi kan do mi a si ca khan mah election a tuah khawh lo nak ding ca hin ma phit phit ong kha kan tuah ve kan tuah ve lai e mah kha kan mah kan dir mun chu se e dothlennak kan tuah hnu chin zong si zong kha hika mun hin van langter chi ka van du than e mah ruanga election a tuah kho lo nak ding hin kan ni zong alam kip phen kan van chol chang lai e mah heaven i pe tlai khan tu kum kum khong kum thong ni la kum kul kum nga cho khulpi ha kha la kum tia kan ma si de fa khan chin tlang kha kan tar e mah kha kan itar mu chen zong te kha mah ruang te kan si e kum kul le kum nga hin cun uh, election tuah he a tim te lai tuah khawh ding lam in a rak um a col chang te lai ti kan rak ruah cha kan rak ruah cha khan e kum thong kum kul kum nga hi cho a ha kha kholopi in lak hau kan ta hau ti he uh, kan mah ne kan kal pi e uh, mah kan kal nak zong ah hin atu kan sar siam cho ma e uh, hakha kholopi ka nak ding cha hin uh, a tawinak cun phunthum phunthum khan kan i ser i a khatnak cu minung kha i sersiam kha si i nan theih bantuk cun ral dohnak ah ral tuknak i a khatnak hriam cu minung kha si i mah rong atu hi minung zong kha a kan i sersiam cuahmah i cun ral tuknak i a herhmi ca pahnihnak cu hriamnam kha si i hriamnam zong cu zeimazat uh, cu uh, kan kan ngei cang e na tein kan duh ning tluk cu uh, kan ngei kho rih lo e cu ca mizapi nin na kan tan pi ri a hau e ngai chia cho wa cho long khan hrem nam tha zong kha van izar kho ding kha si cha khan ana ma tan pi nak tam pi kan her zong kha van lang tar chi ka van du e apathum nak chu logistic logistics se au chau si man se au chau si man zong kha tu a tha te khan a kan van tua di e ka zo ne ma kha cho kam ma a khulupi ha kha lak nak ding cha kam ma si dia tha kha e kan tim to anak kha se e itim to hi cho asol bel lo tim to hi a tha bil itim to peng kha avan hau e na ten aka dau nak tak cho kan ma long slow khan ka zo ne cc a um kan sa cc ra kap na he se se chun cc a chun CNA zong kha um ve caah CNA hna hmun that tein ral kan do ti lai zong kha hi ka mun hin van langter chi ka van du e atu hakha ka chung e thil acang mi he mizapi nan thai di mi ka ko e mano kha an tlaih thluwa ma hna e zei ruang ah dah an tlaih hna ti hi cho a ruang he a fiang ngai cun kan van thai kho rih lo Natein uh, mah an tlaihnak hna a ruang zong kha uh, ke tampi kha mi tampi nih khan uh, an chim e kan mah nih khan amah lei rian a tuan mi uh, an tlaih ruangah khan ka zong khan an van tlaih ve nak kha si te hna kha mah kha an van chim e kan nih nih khan cun kan tuah ding simi kha kan tuah kha a hau ko i a system pi pe uh, kan doh mi si cu a ralhrang pi lawng kan doh mi tung lo e mah ruang ah ka zo ni uh, nan CDM amah ralhrang rian kal khawh nak ding ca rian atuan mi pau khu cu kan mah ni cun a kan target hna a hau kan tlaih hna a hau e mah kan tuah lawng ah khan uh, a system pi kha an ṭhawh khawh ding cu si e mah ruangah dothlannak a thok ka te CDM pi rak kal pi a tha ṭhawn lio khan kan dihlak tein CDM kha rak tuah aslo kan tai diam cang ha hriam hman ilaih kha a hau a hau ding kha silo sihmanhsehlaw kan lung aa rual lo ruangah CDM a tuah mi nih an tuah cun a tuah duh lo mi nih rian hna kha thar a lut min um emah ruang khan atu dirang hun kha kan phan emah ruang kan ni zong ma adop nak ding cha khan lam lam kip in kan chol chang lai te kha avan langter chi ka van du emah kan tlai ruang hna e mino mizapi harnak an pek ka cho min ong hlai uh, ana sin pau e an tua ton mi kha si e ana sin pau ni chun zeidan tua ti khan chun uh, mizapi kha uh, ti ti nak in uk kha ma kha an ti peng mi chu si e ma rong khan kamma mino ne ka zon ne ram le miphun cha rian tuan mi ne ha kha chunga ka dau na kan tua zonga zei hman api tlai lo mizapi tu kha har nak na kha an pek na emah te khan mizapi nih ṭih hna selaw mizapi nih anmah tu te hna selaw um te khan an buai bai lai mizapi le hrem a tlaimi hi cu atu lio dothlen khan cu ti le nga bantuk kan si i ti le nga kha ṭhen kha a kan timh peng i annih mah kha cu anmah ṭekṭik ka si i anmah ṭekṭik ah kan luh khawh kan luh lonak ding zongah khan mizapi zong nih khan khua fak piin uh, kan ruat kan ruah piak u te kha hika mun hin uh, van langtar chi ka van du e uh, mah he pe lai in uh, aristotle nih atim chu si ti khan chun uh, ṭihnak ṭihnak a teimi lawnglawng he maluat taktak cu an si te kha uh, a rak timi cu si ema abi bantuk kan nih zong kha ṭihnak kha kan tei a ha ṭihnak kan tei kan tei lawng ha atu lio kan dir mun tu ṭihnak kan tei lawng ah luatnak kha kan hmu lai e kannih kan duhmi kan i tinhmi zalennak luatnak ram kan ser lai kan timi zong cu mah cu si e ṭihnak in o, i uk khi kan duh lo a tim lo kan i tim lo e ṭihnak tei in zalong tein o, i uk i ṭhit hruai mah he o, kan i tinhmi cu si e mah ram kan i tinhmi kan phak khawhnak ding ca khan policy pawl kha kannih kan chiah i kan kalpimi cu kannih Stefa khan kan kalpimi cu policy ṭhami policy thami kan ngai i mah policy ning te kan kal lawng ah hin kan tit mi he tlam atling lai i a thami le a nuam mi ram kan ser khawh lai kha kan tit mi chu si e mah rong ah policy tha te khan kan ser i mah policy ning te cun kal kha kan zuam peng e mah kan kal nak zong ah mizapi dirkap nak kha kan her tong chong kha aban langter chep than ka du e mah policy kan kan ser mi po tlam atlin nak ding cha khan kamma lawng in kal kho selo mizapi hmunkhat te khan kan kalti a hau cucaah kan rak chim peng cu dasi ti khan cun atu lio dothlennak lu han cun nawl a ngeimi si nakin nawl a ngaimi si zuam hna si ti he kanmah nih kan kalpi peng cu si e dothlennak lio si caah dothlennak he aa tlak ning ti khan policy zong kha kalpi a harm kha tampi kha um e mah tikah dothlennak he aa tlak ning te khan kan kalpi mi zong cu a si ti zong kha hika hmun khan van langter ci ka van du e tunai election lei khan tlumpal te ka van kal than re election election e hin kama CDF hakha ai kan dir mun khu a hlan pi khan kan rak langter peng mi cu a si cang e election tuah nak ding caah sensat an rak lak lio zongah khan an lak khawh lo nak ding ah khan uh, kan rak cawlcang timi zong kha mizapi nih nan rak theihmi cu si cun uh, USDP yungpi uh, ka zo ne kanmah nih kan ting hna emah kan ting hna nak a ruang zong cu election ruang ah khan a ben pet lai mi khi si emah ruang cun election kong ha a pet lai han kan ni cu a bitak te khan a cawlcang ding kan si ti zong kha hmailei zong ah a cawlcang ding kan si cucaah election ah mizapi zong kha election ah khan i pehtlai lo ding khi hika hmun hin kan van som hna e nan thai bantuk in democracy a che khan bik te cho election kha avan si e ma election tua khan democracy in kan ram hi kan uk ko te he min ong hlai ne adu mi la atip mi chu si na te in ma kha apavuan long kha se atatak akan chun dik nak khan uk kha akan tin peng mi si zong kha eka mun hin van lang tar chi ka bandu e uh, ka zo ne uh, tu tu kar phong uh, thil a cangmi te cho uh, mah te chu uh, a hlan dau zong a khan uh, ka zon hin ka rak chimbal chang e atu uh, ka zon kan mah si de fa kha kan dir hun na khan kan ni ka cho policy kha kan chia peng e policy phungphai te kha kan chiah peng i phungphai ning te khan a ṭi hruai mi kha kan si i ralkap kong ha pehtlai khan cun brigade committee timi te um e mah ning te khan kan ṭi hruai te zong kha van langhter ka van du e ramleng ne uknak timi cu a um lo na te in hmunkhat te tu in i bom in rian kan ṭuanṭi mi te he i kam khin van langhter ka van du e cun ka zone mah brigade committee i uh, policy kan chiahmi pawl zong ahcun uh, operation kan tuah ding khi uh, mizapi mizapi ka harnak a tong ding tam tuk mizapi uh, casualty a tam tuk ding sia khan chun kamma CEC khan kan kai pi ve CEC in council te khin a sin sin te khan a dot dot te khan a phung ngumai tha ti khan amah ti khan kan thi hruai ti zong kha van langter chi ka van dum chi si e ma ka khan van pe ta lo ning lo e ram dang lei la ka zon e ram chung lei kong ha van i pe tlai khan e atu e ka zon kan chim peng mi hate speech kan telama pakhat le pakhat rem lo nak a chim mi le comment a tial mi tu ke ma pol ke ram dang do he a atam do e ramchung hi cho uh, kan tha di ko uh, kan do di ko ti zong kha uh, van langtar chi ka van du e ma te khan uh, se kon khan an thlai dang thiam ro lo te ka van ro cha khan uh, ma te ka van pe nak tu se pa lom si se kan lo ma ka zon te van pe thai ka du mi cho um atu Hakha kah le kah lo kong ah khan naite ah kan pu Sine Play kan pu kan ralbawi kan pu Solomon zong nih hmundang ah a chimmi tete kan van theih tikah khin mipi mipi khe Hakha khe mah nih kan kah lai mah nih kan tuah lai ti khe chim an nan chim hna lai maw chimh ding zong a si maw mi zei rian dah a si ramleng an ta cucu betli na me ting nai to la ramleng na hruaitu cheukhat nih tessa pho sual hna selo ta zeitin da nan control ko la cucu bantuk bia tete kha behman le behman lo ha aho da kan in zumh te hna lai tlang aumi bia ma kan in zumh kan zumh lai mo namma tlang aumi ka ti tika hika facebook e online e a chimmi bia khema kan zum lai mo zeitin da hi thawng ah ka zumh awk ding ah khuazei ah dah kan zumh ding khi kan hmuh te lai ti ke a hal awk zong a sapa lo na te kan van in hal ko nang fa te sisa e hakha kahna kong ha pe lai khan chun kan chimchia peng khas ko e atu tiang kan kalmi kan kalmi hi cho tim tua nak tim tua nak kha cho mizapi lungtho kha a hau talo cho lungtho long in phaisa pi chommi kan sa khan lungtho nak khan ma kha timtuahnak tiang kha kan kalpi natein zeitik dah kan kah la kan kah caan kah ni kha cu ka cu ne tuanvo ngeitu ralkap nih khan i ceih ding kha ko e ma nih khan a mah he kah caan sang khan cun van kah ding kha si e ma tika atu hakha kah nak ding kha timtuah nak ding kha tlang kha van au kha si e cun tlang tar zong kha van i ser kha si e ma tika khan an kap ngam lo a tami pawl kha tampi kha van um ema tika kan ni kan dirmun cun hakha ka he kan duh bik mi cu si e do kamma si dep hakha kan dirmun cun apkhatnak kan tin bik cu khulpi hakha lak he pakhatnak kan tin bek mi cu si ema kan tin mi tam athin nak ding cha khan kan tuah mi ni hin mah kan tit mi he kan i tinhmi a kan naihter chin maw ti hi uh, kan ruat peng em ah kan i naihnak ding ca khan khi step by step te khin uh, kan kal peng zong kha hi ka mun khan van langter chi ka van du em ah ca khan uh, hakha nan kak ngam lo an kak ngam lo a kan ti zong ah khan kan ni cho ma apul kha uh, kan ruat lo talo cho kan tuah ding simi tu kha kan tuah a hau te kha kanmah nih kan kalpi mi cu si emah pawl a kan timi pawl hna zong khi a cheukhat khi cu media pawl vei pawl khi cu amah attention lak duhnak ah khan a chim mi le a tuah mi kha tampi khan um ve te kha kanmah zong nih khan kan ruah chim cu si e cu caah kan nih kan dirhmun cun kan tuah ding simi tu kha tuah ding ah khan kar kan hlang peng te zong kha van langhter chi ka van du e kan i tinh bantukin a khlipi hakha Lakkum khalpi hakha ka he cu kan tit mi sa mah kan tit mi cu kan tuah hrim hrim zong kha a hau te kha kan ni nih uh, kan pom mi cu si cun hakha ka zong he a herh a herh ruang ah hin a kan ngamh tuk tu zong kha a van langhter chi ka van duh i mah kan kah khawh nak ding ca a herh mi uh, thilri pawl zenkuan pawl kan zarh khawh nak du ah hin uh, mizapi hna nih ngaihchia chawva tu hi nan si khawh tawk te a si lo zong hmanh ah a hlei thluak te zong in uh, bawmh than bawmchannak kan pe lo cu ti cun a hakha cu a rok hlan hrimhrim ah kan kah ko lai kan i tinh mi tlam a hlin poh hin cun kan kah ko lai zong kha van langhter chi ka van du cun ka zo ne mah kong he pe tlan tla kan au ka te zong kan rak chim bal mi cu zei da si kan cun NUGP zong ne a thuai thuai thu sit uh, aa tim tuah te kha tukum khan rak aupi mi ka si emma a thui thui thu sit tha khan uh, van i tong chi kho ding khan kan ma ni kan chun uh, sadu kan rak tha mi chu si e na te kha cho na te in ka lai kong khu cho amma lai kong khu cho adik thlir zong kan ma ni kan thai lo cha khan na te kan ma ni chun kan tua ha ding te kha uh, kan tua peng ko te kha amiza pi china ban lang tar ka van du kalom A ṭha tuk hringhran. Ka van pe ta rih lai am ahcun pu ze zong kha kan van ram chung lei lawng si loin ram leng lei zong khan tikhin kan, kan peh lai a tim. Uh, kan bia kha kan van cawh ta ko rih lai. Pa- pa- pathumnak question bantuk a van hal ka duhmi cu hruaitu popoh ha hal dih kan duh hna naite CS zong ka hal BG zong ka hal atu CES zong kan van in hal duhmi cu ramleng in online kip ah CNA le Hakha CDF an i ral. Ti bak kha se, zei ruang dah nan i ral? Asilo nan i ral lo ahcun zei ruang dah an i ral tiah mipi nih kan in hmuhnak hna a ruang he zei khi dah a si hnga tiah na ruah. Cun uh, mah te cu uh, na awk a ṭha mi mal in na in kan chimh ruah khawh cun kan i lawm ko hnga. Hello, sisah. Ke uh, CNA le uh, CDF Hakha pi he phundang pi in uh, mipi nih a kan hmuh ka hin kan ni zong kan, kan khuruah har ngai. Zeicati kan ti kan cun CNA he rian a tuan ti bik mi he uh, CDF vialte lakah hin kanmah he si, kan si ti selaw kan pelh le ti ka zum lo zeicahtiah kan ti khan cun aa thok ka ti zong khan siseh dothlen aa thok ka ti zong a CNA he hmunkhat tiin rian a rak tuan ti i ral a rak do ti pengmi kha kan si cun atu le zong atu can zong ah khan CNA cu kan pu le kan pa le dirhmun khan kan hmuh peng hna i anmah nih kan chimh chimh kan ngai nan theih bantukin uh, chim ngai lo zabui cu lamthlang rit an ti ka khan kan ni zong lamthlang rit lai kha kan ṭih tuk cucaah kan pi le kan pu kan nu le kan pa simi CNA an bia kha asi khawh chung khan ngaih khawh kha kan i zuam peng e uh, an ni khi cu ka zawn ne uh, Chinland huappi khan rian a tuan mi khan se kan ni cu ka zawn uh, data kan tele cu myo ne myo ne huap khan rian kan tuan mi si kan rian tuan nak tu ah khan tlawmpal te a ban dang mi ka se e ma ronga kan ni sidep sidep ha khala sen e kara hin i fuat nak um lo hun khat te in real 20 peng mi kan si ado peng mi kan si te so kan rak ro cha mi cho korama hin boi bai nak he akar chinai te he kan ma ni kan chun kan ro mi ka se je sa te kan kan chun to kho lo ding hin khoi ka pu ki ko hi an co cang lai ti hi uh, van ruah ciam chi si e bina bia ah election hi tuah kho tuah kho se lo kan dothlennak a thlan pi a tiluan pi hi tampi kha avan thlang ding khơi si e ka zo ni a thlennak bik chu khoi ka da alang lai kan chun ramdang in uh, legitimacy legitimacy an peknak ding kha ka zon election atuah ko khan chun ramdang ni khan legitimacy an pek lai ti cho aban fiang e ramdang ne ka zon ne ram ram khat i thuthwe na ka api mi khat cho ka zon ne legitimacy kha se e ka zon ne ram chung um mi mizapi ni legitimacy kan pek lo zonga

pek kha a hau vemi ka si. Atu NUG nih a kalpimi zong kha mah ka si. NUG ke atu ah khin ramchung ummi nih hin legitimacy kan pek kana tiin ramleng ah khan uh, legitimacy kha ruahning tluk khan a hmu lo emah ruang khan a cozah pi dirhmun pi khan avan kal kho lo nak khi a rua khi chu uh, kan mah ne khen kan rua emah ruang khan atu min aung hlain ne election a tuah khawh ahkhan cun mah ramdang legitimacy kha tampi a van ngah ahkhan cun hriamnam cawknak ah siseh a dangdang a herhmi cawknak ah siseh ramdang nih khan tangka kha zalong te khan an pek cang lai an caih cang lai an bawmh cang lai e amah nih an bawmhmi pawl khu cu development caah an bawmh ti a rak le nain amah nih a hman tak hna ding cu a hriamnam cawknak ding khan a van hman te hnga e mah tikah a hriamnam a that do po ahhan cun kalei dothlennak tuahmi hi minung tam do uh, pam ding kha kan si cun a sunglei kha a panh ding kha kan si e mah ruangah hin uh, election tuah kho lo nak ding hi biatak tein uh, kan tual cang kha a hau e mah pi zong hi dothlennak kan tuah hnawh chan e amru khat pi ka se kan dak kal pi chi peng mi ka se e uh, atu kumnga 2000 25 a tin hlan lo a tin hlan lo zong kha anmah ne khan election to ading kha tampi kha an rak kalpi an rak kalpi peng natin atu kum kum dong le hin cun election ka tua chang lai te he ate cha hin e amma ramdang uh, ramdang e tuluk he songa russia zong ha songa ana pe tlai nak te he athak mi phat khat um kho men te he agan ma ni khin chun okay ma um pa khin chun akru adab mi ka aban se e ma ronga khan atwa kho lo nak ding hin uh, mizapi kan dihlak tein uh, kan ten kan ten rual a hau kan cawlcangh ti a hau tu zong kha mizapi sinah van som chi ka du e atwa kho akhan chun ana shin ana shin kha uh, anun na kan sautar ke aban singa e anun na kan sautar akhan chun e kan te fa na kan naul te hna cha khan a tha lo mi e kan kan khel mi kan ram ne zalen nak luat nak nu zong kha a hmu kho din kha kan se nga lo chu cha kan di lak te in tang rual ko na se chun election ha aa pehtlai in a cawlcangmi election an tuah khawhnak ding a cawlcangmi paoh cu fakpi in yi a kan zut hna lai ti zong kha hika mun hin van langhter chi ka van du e amma ralhrang zong nih phung an sermi pawl ah khan e amma ralhrang e chiatnak pawl social media a tinmi pawl hmanh kha tedan tiang hmanh kha pek ding khan amma nih mumai kha an sui e cabe bantuk cun kan nih zong election a tuah khawh lonak ding caah a kalmi kan caah har khan cun tedan tiah peknak mumai he kan kalpi zong kha a hau te ding dir mun ka si cucaah mizapi zong ralring tein rak um ko election he cun i pehtlai hlah u tikha hika